fo nyinaa. Me nua baa Ruth ɛnɛ nso yɛahyia a yɛba ba bɛdi nkɔmmɔ kakra. Anuanom, ɛɛ nneɛma bi ɛrekɔ so a kyerɛ sɛ hmm, nyame na kyerɛ sɛ ɛbɛhu ne ɔbɛhu nipa mmɔbɔ na ɔno ankasa abie nipa ani na wabie yɛadwene mu ama yɛtumi ate n'asɛm ase saa ɛyɛ yɛ nua baa Ɔkɔmfoɔ Agra daa first na ɔkɔm a nnɛ Nyame adom, Nyame ato ne nsa afrɛ no, Nyame de ne nsa aka no a nnɛ nso waba bɛka Kristo abusua ho na afei wɔse ne din Agra Agra daa no, nnɛ wato atwene, wafa abrabɔ foforɔ, ɛno nti no wafa evangelist saa dwuma, adwuma na ɔde ato ne ho soɔ sɛ ɔbɛbɔ Nyame asɛm no ho dawuro, ɛno nti ɛfrɛ no Mama Pat anaasɛ Evangelist Asiedu a. Onua, nnipa bebree na ayɛ confuse afa maame yi ne nsakrae a wasakra yi ho. Onua, nanso kan hu sɛ ɛwɔ ɛkwan a Nyame fa so a wɔde frɛ wɔ biara. Obi kɔ ahokyerɛ mu paa ansa na wɔn ankasa ahu sɛ nea maduro yi apem Nyame nko na obetumi agye me na sɛ Awurade Sɛ wohu me mmɔbɔ na sɛ wogye me firi me yareɛ yi mu, wohu me mmɔbɔ na sɛ wogye me firi m'amanneɛ yi mu, wohu me mmɔbɔ na wogye me firi me court nsɛnsɛm yi a, kyɛ sɛ ɛne ɛne prison ɛyɛ dɛn ɛda ɛ prison ɛka ho ɛda anim a, kyerɛ sɛ ɛde ɔhaw animguaseɛ ne amaneɛ ɛde brɛ me sɛ wogye me firi saa ɔhaw wɔ anim nyinaa mu a me nkwa nna nyinaa mɛso mo obi wɔ hɔ nom a wɔfa nyamesom no easy Ebi a merekasa yi, obi na ɛkɔ asɔre na agya odi n'akyi kɔ obie. Ɛhɔ nom na na okonya anadwo nsakra. Saa na ɛteɛ. Obi nso kɔ ɔhaw mu ansa na wɔn nso wanya adwensakyera. Wote aseɛ? Obi ne nyame tentam wɔ amanneɛ bi a wanya anaasɛ ade bi a ɔpɛ sɛ wɔyɛ. Nyame sɛ woboa me wɔ saa adwuma wei ho paa ma me nsa ka saa adwuma yi a mehu sampa woyɛ nyame mɛsom me nkwa nna nyinaa. Onua, ɛwɔ ɔkwan a Nyame fa so a ɔde frɛ obiara, saa na ɛteɛ. Me nua asɔfoɔ, me nua evangelist, ɛne mo a maka no, akristofoɔ, mo ankasa mo na monim ɛkwan a Nyame fa so a ɔde ɛyɛ dɛn, ɛde ɛfrɛ mo a nnɛ mo so mabɛfa Kristo. Saa, na adɛn nti na yɛn sista agradaa, anaasɛ mama part, Sesei wɔse wɔafa Awurade, wɔagyae abosomsɛm no, wɔagyae abosom, abosom som no a na wɔsom no, wɔagyae azan, wɔagyae apo, wɔn a wɔbɔ ne paa ma ɔkokɔ, ɔkɔko wɔn ntɔkwa ne adeade, nneɛma hunu ne nneɛma atantan, wɔse wɔagyae, na sese wɔse wɔaba bɛfa Kristo, na ɛsɛ na wɔba bɛbɔ Kristo asɛm no ho dawuro a, ɛno mu haw ne sɛn a? Mu haw bebree, ɛhaw ne sɛn? Sɛ me nua bɛyɛ wasakra, ɔno no so wasakra. Mo haw ne sɛn? Wei a wɔso ɔboa azan sakrae. Wei a wɔso ɔboa ha ɔba ɔba bɛyɛ yɛ 419. Wei a wɔso ɔboa me nua. Na so obi pɛ sɛ ɔbɛfa Kristo a, ɛno no gye sɛ Kyerɛ sɛ ɔba ɔkɔ nkurɔfoɔ bi hɔnom ma yɛwei no yɛ yɛ yɛ yɛ kyerɛ sɛ yɛ yɛ yɛde no fa ɛkwan bi so yɛwei no kari no ma ne hunu sɛ yes ampa wo deserve sɛ wɔsɛ ɔbɛka Kristo abusua no ho ansa na nipa no atumi aba abɛka ho anaa gye sɛ wokɔgye Eziat Sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ dɛn? Wobɛka Kristo abusua no ho ansa na woatumi abɛka ho anaa? Gye sɛ wokɔgye pɛmihyin firi asɔfoɔ binom hɔ anaasɛ bishop bi foɔ hɔnom ansa na woatumi ayɛ dɛn? Asakra abɛka Kristo abusua no ho anaa? Nneɛma bi a nnipa binom yɛ no, ɛyɛ a na wodwene ho a wonte aseɛ. Ɛyɛ wɔne ne nyame, wote aseɛ? Sɛ ɛyɛ nokorɛ o, sɛ ɛnyɛ nokorɛ o, ɔne ne nyame. Ewiase kan hu sɛ Nyankopɔn yɛ nsi na twetwe, nea wobɛguo no wobɛtwa. Enti sɛ ɛyɛ azan oo, sɛ ɛyɛ papa oo, sɛ ɛnyɛ nokorɛ oo, yɛmfa ne nyinaa mma Nyame esiane sɛ wontumi mmu atɛn ma no nyɛ yie. Mentumi mmu atɛn. Saa Nnipa hwɛ aniwa, na wɔ Nyankopɔn deɛ wɔhwɛ akoma mu. Enti sɛ ɛyɛ akoma mu paa na yɛn sista Agradaa sesei no ɔyɛ Patricia, ɛnnɛ ɔyɛ Evangelist, sɛ ɛyɛ Nyame ɛyɛ ɛyɛ akoma mu paa a, me nua, ɔne ne Nyame. Yɛrehaw no nsɛn? Ne haw ne sɛn? Sɛ woyɛ Kristoni a, anaasɛ woyɛ evangelist, woyɛ sɔfo a, me nua, w'asɛm a ɛwɔ sɛ woka ne sɛ adwensakyera na wobɛkasa, wobɛka, pirikyi, ka adwensakra ho asɛm ma anuanom a wɔn no mfa Kristo no, wɔn nso mɛfa Kristo. Na gyae sɛ sɛ obi sakra na wode w'ano asi ho sɛ ɛnyɛ nokorɛ, ɔmfiri Nyame, ɛna wɔboa. Onua, wohaw ne sɛn? Wohaw ne sɛn? Ɛfrɛ no sɛ nyamesom nyamesom no nneɛma bebree wɔ mu. Obi yɛ bishop, obi yɛ evangelist, obi yɛ sɔfo, obi yɛ kyerɛkyerɛfoɔ. Bi ne nyinaa yɛ adom akyɛdeɛ na ɛwɔ mu. Nnipa bebree na apirikyi wɔ kaa mu, wɔn nso wɔyɛ evangelist. Bebree na ɛwɔ abɔnten a wɔn yɛ dɛn, wɔn nso apirikyie. Bebree, wɔn nso yɛ dɛn, wɔn to wɔn office, ɛna wɔn nso obi ba a na wapirikyi wɔn, wɔte aseɛ. Wɔn nyinaa yɛ evangelistfoɔ a wɔn no yɛ nyame adwuma. Na adɛn na young sister, mama part, wɔn nko ara deɛ wɔso sesei no, wɔn deɛ wɔn pɛ wɔnom nyinaa sosoma no, wɔte aseɛ, wɔn pɛ bishop, wɔn pɛ yɛfrɛ no sɛn, wei elder, ɛna wɔn pɛ yɛfrɛ no sɛn, deacon, wɔn pɛ pastor ne adeade. Evangelist na wɔn deɛ wafa. Wafa evangelist sɛ ɔno deɛ nyame asɛmpaka no ɛno na ɔno deɛ ɔbɛka nti ɔno deɛ ne deɛ ne evangelist no wa afa ɛno no gye sɛ ɛno nso ɔkɔ ne ɛkɔ register ɛwɔ pepa mu ansa na yɛde saa evangelist no ama no anaasɛ sɛn anuanom adɔfoɔ yɛn nuanom nkramofoɔ Nneɛma bi wɔ wɔn ho a me nua Kristofo, ɛwɔ sɛ yɛhwɛ. Yɛhwɛ saa yɛn nuanom Nkramofoɔ, wɔn nneɛma bi, wɔn su ne wɔn ban bi, na yɛda yɛsua biribi afiri yɛn nuanom Nkramofoɔ no. Sɛ Ɔkramoni anaasɛ Nkramofoɔ na Maame Agradaa, wɔse wagyae akɔm adwuma, na afei deɛ meekɔ Nkramo, me ne mo nyinaa ɛbɛ aba abɛsom. Me ne mo nyinaa bɛba abɛsom Allah. Sɛnea anka mmofra besi a wɔbɛhoahoa maame no, sɛnea wɔn a wɔbesi a wɔbɛyɛ dɛn bɛgye no atom no, sɛnea wɔbesi a wɔbɛba ne nkyɛn ne no ayɛ no, me nua, ɛbɛ nka kyɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa. Wɔn bɛhyɛ nka wɔn bɛhyɛ love ankasa. So obi kɔ nkramu a, obi firi asɔre mu, obi gyae asɔre na so ɔso wafa friends a wɔkɔ nkramu a. Hwɛ yɛn nuanom Nkramofoɔ, the way a wɔn si sɔ nipa no mu, the way a wɔn si korɔkorɔ no fa, ɛyɛ wɔn da ankasa sɛ ɔkra bi asakra de aba wɔn som mu. Sɛ yɛ maame agradaa a ɛna ɔyɛ evangelist, sɛ wɔgyae n'akɔm na ɔso nko wɔkɔ nkramu a, nka menyɛ sure sɛ nkramofoɔ bɛsosɔ no te sɛ nea Kristofoɔ yɛsosɔsosɔ maame yi. Wohaw ne sɛn? Dawuro no nkoa bɛtumi abɔ anaa? Nyame adwuma no nkoa bɛtumi ayɛ anaa? Adɛn nti na obi ba mu a na ɛyɛ wo ya? Sɛ ɛyɛ ɛsɛ yɛ ahoɔyɛ a wɔ sɛdeɛ yɛ wɔ nua maame no nea na wɔyɛ na obiara ne hɔ noma na ɔsopɔto no o. Obiara ne hɔ noma nea nea na ɔkɔmfo agradaa na wɔyɛ no azan ne ne sika gare ne ho nkorɔ no ba no obiara ne hɔ noma na ɔsopɔto no me nua. Na yɛn nyinaa ne ɛbɔ mpa yɛ san sɛ Bible se sɛ ɔkra baako sakra a ɛyɛ abɔfoɔ mpempem. Abɔfoɔ mpempem na ɛdi ahurusie, wote aseɛ? Ɛnyɛ asɛm papa ma Nyame. Ɛno nti maame yi ato ne n'akɔm sɛm nyinaa agu ahye n'abosom ne adeade no nyinaa ne sesei no, wɔse mafa Bible, memfa bɔdua bio, mafa Bible, ɛno na sesei no mede baba bɛyɛ adwuma a, adɛn nti na mom yɛmfa mpa yɛntae maame yi akyi? Sesei no wɔyɛ baby wɔ nyamesom mu, ae, ɔnom milk, Ɛyɛ nkakra nkakra nkakra na maame no bɛtumi ade ne ho afiri nneɛma bebree mu, wote aseɛ? Ɛnyɛ sɛ ɔfiti prɛko paa, because sɛ wowo akwadaa a, ɛnyɛ sɛ akwadaa no bɛtɔ hɔ noma na woma no dompa awe. Ɛnyɛ sɛ akwadaa no bɛtɔ hɔ noma na woma no fufuo adi. Ɛyɛ nkakra nkakra. Onua, yɛmfa mpa yɛ ntae maame no akyi sɛ ɔbɛtumi agyina wɔ nyamesom mu, sane sɛ nyamesom wɔ hɔ yi, ɛnyɛ, ɛnyɛ easy. Ɛyɛ ɛyɛ adwuma na maame no wafa ato ne ho so a wɔse wɔba ba bɛyɛ evangelism, ɛnyɛ adwuma ketewa. Yɛn forget nea na wɔyɛ no nyinaa no, wote aseɛ? Because nea na wɔyɛ nyinaa na ɛnyɛ papa. Saa, nanso nyame na nim deɛ nti a na wɔyɛ saa. Sɛnea ɛbɛyɛ a obenya adanseɛ de ama ɔno Awurade. Ɛnnɛ sɛ wɔgyina wo na sɛ wɔkasa a, wɔse yɛn ae fɛs na me kɔm, na meyɛ anzan adwuma, na meyɛ sika gare, na meyɛ nneɛma a ɛmfata. Wɔkyerɛkyerɛ ne nsɛm mu. Ɛnnɛ mato ne nyina gu, mahunu sɛ ɛmmoa me. Ɛnnɛ mato ne nyina gu, mabɛfa Kristo sɛ me kra ne m'agyenkwa. Onua, gyae maame no a woyɛ dɛn, wotwetwetwetwe no no. gyae nsɛm no a woka gu maame no so ɛna wɔyɛ azaa ɛna wɔpɛ sɛ ɔpɛ wɔba bɛyɛ 419 ɛna wɔde nyamesom ba bɛkata so ɛne deɛ me nua ɛyɛ wɔn ne ne nyankopɔn ntam asɛm wodi a wɔsɛ woyɛ ne sɛ sɛ wosi woyɛ evangelist wosi woyɛ sɔfo sɛ wosi woyɛ dɛn a me nua hwɛ so na sɛ eh, nyame adwuma na wosi woyɛ ahwɛ so na ka asɛmpa no akra bebree na egu ɔnom a wɔn ɛyera Akra bebree na ɛrepɛ Nyame asɛm atie. Akra bebree na wɔn pɛ, yɛ, yɛ, yɛfrɛ no sɛ yɛpɛ sɛ yɛgye wɔn firi tebea a wɔn wɔ mu de wɔn ba Kristo mu. Ɛno na ɛyɛ w'asɛdeɛ sɛ wɔsɛ woka ho asɛm. Sen sɛ maame no a wɔso asakra no, ɔkɔmfoɔ agrado a ɔso asakra no, wode w'ano bɛsi ne ho aka sɛ, ɛna ɛnyɛ nokorɛ, ɛna ɛnyɛ nokorɛ. Woyɛ Nyame. Anaa Nyame ama wo tumi sɛ sɛ obi reba abɛsakra a, ɔmmra mɛhu ansa na woama no permission sɛ saa nipa wei deɛ obɛtumi aba abɛyɛ Nyame adwuma. Obi ama wo saa permission anaa? Nyame ama wo saa permission no? Onua, mom yɛnhwɛ nneɛma yie. Woanhwɛ yie a, wogye Nyame ɛko na ɛko. Wɔnhwɛ yi a Nyame asɛm na wone wɔregye ɛ kyɛ adeɛ a adwuma a Nyame adwuma a ɛyɛ ɛwɔ sɛ Nyame nankasa yɛ no woregye saa adwuma no ayɛ ɛnso Nyame ɔnsoma wo sɛ bɛyɛ nadwuma saa ma no nea wahyɛ wo sɛ yɛ ne sɛ ka asɛmpa no bɔ asɛm no ho dawuro ma afoforɔ a wɔn ne nhu Awurade no wɔn nsakra mmra mu na nyɛ nea ɛwɔ sɛ wasakra aba mu no na wo nso wobɛba abɛsi w'ano abɛsi ne soɔ ama no asen akɔ back anaasɛ sɛn Ano no a mode siri soɔ no, ɛsɛ ɔnsan nkɔ n'abosom mu anaa? Kraman wɔ afe, ɔnsan nkɔ ne fie ho anaa sɛ sɛn? Me nua, daabi da. Momma yɛnshow love nkyerɛ wɔ maame no mma no nhu sɛ Kristo mu ɛdɛ. Waba no, ɔbɛfeesi challenge, challenge, challenges bebree, wote aseɛ. Nanso no, yɛmmɔ mpaeɛ sɛ ɔbɛtumi agyina na ɔko no watumi ako adi nkonim. Anuanom Akristofoɔ, Hey, wɔse wɔyɛ evangelist. Evangelist yɛntɔn Evangelist yɛnkɔ nkɔ sɛ nkɔ nkɔ gye permission mfiri bishop bi hɔ nom ansana na bishop no bishop ofitia no bɛyɛ bishop anaa saa na teɛ ɛde da hɔ nom me nua ɛ obi de sika na ɔde ɔno na ɔde ayɛ ne bishop wote aseɛ obi de sika na ɔde ayɛ ne bishop Wɔno deɛ wɔse evangelist ɛno deɛ ɛda hɔ nom ɛnyɛ adeɛ a wobɛkɔ wura baabi ansa na yɛde ama no saa wansa wopaa mu ɛka nyame asɛm kɔgyina kagye tia wokɔgyina hehe kaa mu wansa wopaa mu ka nyame asɛm biara no woyɛ evangelist wobɔ asɛm no ho dawuro maame wafa evangelist adwuma de ato ne ho so yɛse na wontumi nyɛ ɛmɛ evangelist na nka wɔnkɔyɛ de adeɛ a Wɔntumi mmɛyɛ evangelist. Ɛdeɛn evangelist foɔ no, ɛdeɛn ɛna ɛwɔ sɛ wɔn yɛ, ɛdeɛn na ɛwɔ sɛ maame no yɛ ansa na onua wɔtumi aba bɛyɛ evangelist no. Mo nkyerɛkyerɛ mu nkyerɛ yɛ. Onua ba, onua bɛrima, mo mmea nhwɛ nneɛma yie. Na wɔanhwɛ yie a nyame nko ɛɛ nyame ko na wɔn wɔko no ɛnso nyɛ wɔn nsrɛ wo sɛ bɛko saa ɛko no ma no. Hwɛ ne nneɛma a wɔnyɛ nyinaa no, me nua sɛ yɛ nyame pɛm. na wɔagyae ne pɛ, sɛ yɛ nokorɛ mu sɛ wɔagyae ne pɛ mu nyinaa de ama Awurade a, na sɛ nneɛma no a wɔnyaeɛ no, sɛ tumi bi na maa ne saa nneɛma no a, me nua, ɛ, ɛkwan yi a tumi no bɛfa so a wɔbɛgye ne nneɛma afiri ne nkyɛn no, ɛneɛ ɛnyɛ w'asɛm a. Ɛsiane sɛ ɔno no tumi no bɛdan no, ɛna na wo ne no yɛ adwuma, ɛna ɔno no de saa nneɛma wɔ anim nyinaa de ama wo. Enti ɛsɛ sɛ wose wo ne no nyɛ adwuma bio na seesei no woahu nyame foforɔ na sɛ worekɔ ne hɔ deɛ a, ɛnneɛ me nneɛma, me nso mɛgye m'adeɛ nyinaa back. Wote aseɛ? Saa. Ɛno nti, ɛyɛ ɔne ne nyame ne ne mpaeɛ ne nkutaho a ɔne nyame bɛdie na ɛbɛgye no, wote aseɛ, afiri saa ɔhaw ne amanneɛ wɔ mu nyinaa mu. Ɛnte saa deɛ a, nea wanya biara no, sɛ ɛmfiri nyame na sɛ tumi bi na ɛmaa no saa agyapadeɛ no nyinaa no a, ɛnneɛ kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛgyeɛ no, ɔne ne nyame. Ɛkwan a ɛtumi no bɛfa so a ɔbɛgye n'adeɛ nyinaa no, ɔne ne nyame, na afei no, wasan ayɛ dɛn? Nyame no ankasa ayɛ dɛn? Ama no nea a ɛwɔ sɛ wɔde ma no no, ɛne ɔne ne nyame. Sɛ yɛ adeɛ a ɛyɛ anzaa, ɛyɛ nokorɛ sɛnea nkurɔfoɔ se ka sɛ ɛyɛ anzaa na ɔba ba bɛyɛ ba bɛfira nipa ani sɛ wasakra, nanso ɔbɛyɛ nneɛma wɔ sum ase. Sɛ ɛyɛ ɛyɛ nokorɛ nso deɛ a, ɛneɛ yɛn sista hwɛ nneɛma yie because obi wɔ nom a wɔse wasakra, wote aseɛ na Tumi a, baabi a na ɔwɔ a sesei no wafiri hɔnom a wɔsɛ wɔbɛfa Kristo no, ɛnam agyapadeɛ a saa tumi no de ama no na wɔmpɛ sɛ agyapadeɛ no bɛfiri ne nsa nti no, ae, ɔbɛfa akyire, anaasɛ ɔbɛyɛ underground work, Nyame deɛ mafa no, Nyame nso wofa no a, ɛnyɛ afei na obi bɛba nhwɛnhwɛ wo nneɛma mu aka sɛ ae, ampa, woafa Nyame anaasɛ womfaa Nyame. Nanso, ebia na saa tumi no a ebia wɔmaa no saa agyapadeɛ maa no saa sika no, ɛno deɛ ɔnsaranda a ɛwɔ hɔnom, Ɛno nti ɔbɛkɔ so ayɛ dɛn akɔ secret, wote aseɛ, sɛnea ɛbɛyɛ a tumi no ɛbɛkɔ so abɔ ne ho ban, abɔ n'agyapadeɛ nyinaa ho ban, ama agyapadeɛ no nyinaa ayɛ dɛn, awɔ hɔnom, na afei watumi a enjoy, nanso ebia na ɔde nyamesom na ɔde akata soɔ, nanso ebia wɔ secret, ɛfrɛ no sɛn, wei, ɛɛm, ɛfrɛ no sɛn, society bi a wɔ, wɔ, wɔ, wɔ join, a ɛde ma no saa sika, ɛde ma no saa agyapadeɛ no, ɛno deɛ ebia na ɛhyɛ hɔnom, a ɛno deɛ ɔn, ɔntɔkyee koraa, ɔnsarandaae ɛwɔ hɔnom. Ae, ɔnsare ndae wɔ hɔnom. Hɔnom deɛ, ɔbɛkɔ ne sikiri sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛkɔ so anya n'agyapadeɛ, ɔbɛkɔ so anya ne sika, ɔbɛkɔ so a-enjoy wɔ ne wealth mu, wote aseɛ, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, ahaa, nnipa bɛhunu sɛ bi a sei ne sei ne sei. Ɛno deɛ, sɛ ɛyɛ saa na ɛteɛ deɛ a, ɔne ne Nyame. Onua, wonni ho asɛm biara ka, ɔne ne Nyame. Because, Onyankopɔn wɔ hɔ yi. Wɔkyini, wɔse wɔyɛ Nyame nunkumfoɔ. Sɛ wose woafa no a, ne woafa no. Na sɛ woafa, wose woafa no, na sɛ wokɔsa, wosɛ, woboa, na sɛ wode, wode biribi ba bɛbata ne ho deɛ a, me nuabaa, nyɛ adeɛ a wɔbɛtwe ama wo. Ɛnneɛ animguaseɛ a ɛbɛba wo soɔ, ɔhaw a ɛbɛba wo soɔ, amaneɛ a ɛbɛba wo soɔ no, me nua, wontumi nnyina ano. Ɛnneɛ sɛ ɛnneɛ woammie w'ano anka sɛ woafa Awurade. Sɛ woammie w'ano anka sɛ ɛnneɛ mafa Awurade. Na sɛ wotenaa nea wote a, mefiri sɛ ɛno nko ara no nka ɛbɛboa wo asen sɛ wosi ma fɛ awurade matu me nan baako asi asɔre dɛm baako nso wɔ ɛfrɛ ne sɛn wei ɔkɔtik group mu wote aseɛ na ɛno no wode ɛbɔ wo bradeɛ a ɛno ɛnyɛ adwuma na sɛ ɛyɛ nyame ankasa na wafa no wofiri wakoma mu ne wadwene mu nipadua ho nyinaa sɛ afei deɛ magya me pɛ mu nyinaa de ama nyame deɛ a ɛneɛ onua tintim Esiane sɛ baabi a na wowɔ no a wofiri hɔnom no, agyapadeɛ no a yɛde maa woɔ no, ɛnneɛ ɛka ɛho sɛ wo ne wɔn mo no, kyerɛ sɛ wonnya no easy, wonkɔ, wongo free. Saa na ɛteɛ, wongo free because me papa sei no, no, me papa yɛ evangelist, wawu. Na mmerɛ a wɔn wɔba bɛfa Awurade no, wɔnya mfa Awurade no, na wɔn no, wɔwɔ abosom a na wɔsom wɔn mo. Ne shop no watu watutu fam hɔnom a ɔno ano ɔsie wɔn wɔ hɔnom nti no kyɛ sɛ ɛnam sɛ mmoa no hyɛ hɔ no a wɔn ewu yɛ no ɛdɔre mmoa no mmoa no ɛsate sɛ ɛba no ne shop hɔnom no ɛhɛ nipa wura hɔnom te sɛ ɛyi onua for girls ne adeade ne wɔfa no kwa. Na ɔsan wɔ Sesay's Books of Moses ne adeade a wɔkyɛnte ne adeade, kyerɛ sɛ, nneɛma bebree na na wɔyɛ. Nanso mmerɛ a wɔfaa Kristo no, ae, sɛnea yɛn nuabaa Agradaa, ɛɛ, na ɔyɛ pa, ɛɛ, evangelist, wɔhyee n'abosom ne adeade no. Ɔno nso bɔɔ ho kwan ma yɛhyee saa n'abosom ne adeade nyinaa, nneɛma a na wɔde yɛ saa, ɛɛ, ɛfrɛ no sɛ nneɛma bɔne no nyinaa, na ɔkɔyii kukuo no nyinaa, kukuo no a na bosom yɛ o sɛ three months biara na ɔtwa akokɔ mogyaa de gu soɔ no, ɔkɔyii ne nyinaa baa ma yɛhyee no. saa na ɛteɛ onua na mmerɛ a wɔfaa kristo no yes wɔfaa kristo na nneɛma a wɔn mmerɛ a wɔnya faa kristo no a na wɔn no gye wɔwɔ bosom ase na wɔgye nnuro na wɔgye wei na wɔgye wei na wɔde ɛyɛ dɛn ɛde gye ne sika no mmerɛ a wɔfaa kristo no kura mu no saa nneɛma no nyinaa firi ne nsa wɔtotɔɔ taxis Ɔto kyɛ sɛ nneɛma bebree, ne cars nyinaa firi ne nsa. Ɔte hɔnom a Bonsu se kaa kɔ akɔbɔ ne ne car no akɔ akɔbɔ obi ama na sɛ asɛm ne afei na ɛkɔ wɔ court. Na afei sikasɛm afei na ɔtɔn car no de etwe de etuatua nneɛma. Wowɔ hɔ a ɔse car wei anya accident. Wowɔ hɔ a car wowɔ hɔ a ɔse car yɛse car wei engine ablɔko. Nsɛm bebree ma nneɛma nyinaa ne nneɛma no nyinaa firi ne nsa. Nanso ɔgyinaa pintinn sɛ mmerɛ a wabie n'ano ama Awurade yi, wɔnsan n'akyi da. Yɛkɔ ahokyerɛ mu paa, ahokyerɛ ankasa, yɛkɔɔ mu, nanso no, Nyankopɔn a wafrɛ no no, nneɛma no a ɛfiri ne nsa no, ɔsan maa no nea ɛbɔ ho koraa, kyerɛ sɛ ɔmaa no mmɔho mmɔho san de kaa ho. Ɛ, ɔnyaa sika ne adade nyinaa, wantumi ansi nan o. Wantumi ansi dan. Nanso mmerɛ a ɔbaa Kristo mu a ɔfaa Nyame asɛm a wɔde yɛ wɔdi Nyame asɛm wɔde nya ɔbɔ Nyame asɛm ho dawuro no Nyame kaa obroni ankasa akoma broni Germany ni ɛma ne bɛsii dan ɛde maa yɛn ɛma yɛkɔtena mu ɛnso mmerɛ papa nyaa sika no na ɔwɔ saa abosom mu na ɔwɔ saa tebea bɔne no mu no wɔyɛ wɔkyɛnte na wɔyɛ nneɛma ɛmfata no sika a wɔnya yɛ nyina wɔntumi amfa ntɔ asase Wantumi amfa anyɛ ansi dan. Noa ne cars na ɔde retɔ. Cars na ɛyɛ ne fɛ na na ɔde retɔ. Nanso mmerɛ a ɔbaa Kristo mu na wɔnya afiri ne nsa no, onua, Nyame yɛ dɛn? Ebie kwan, ɛkɛkaa nnipa akoma, ɛma Onyame kaa buroni akoma, ɛma ne bɛyɛ dɛn? Ɛbɛsii dan de maa yɛn, ɛbrɛ ne kaa a no, kyɛ sɛ 808, saa time no, kaa kɛseɛ no, ha, de bi brɛ no ma ɛno na ne yɛde yɛ dɛn? Yɛde kɔ crusade, ɛkɔ yɛ, yɛka Nyame asɛm, yɛkɔ crusade, Yɛnenam nkuraseɛ ne yɛkɔ crusade, yɛkɔ ɔnwe, yɛkɔ ɛfrɛ ne sɛn sasasayɔmmo, yɛkɔ yɛsɛ koforidua nketewa mu, yɛkɔ akyena, yɛnenam saa ne yɛkagya ti adeɛ ɛne ɛne ɛhɔ nom deɛ ne kyɛ sɛ hɔ yɛ ayi. Wahu onua. Afei cars no a ɛhwere no no nyame san ma onya bi ɛsan ɛyɛ dɛn enjoy n'abrabɔ. Me nua baa me nua bɛrima. Moma yɛnwɛn ɛma nyame. Ma yɛn mu atɛn. Momma yɛnnyae ba Nyame, na Nyame na ɔno ɔnim nea wɔreyɛ na ɔte nea wɔreyɛ nso ase. Nti sɛ yɛn nua baa Patricia Asieduwa, evangelist, sɛ wɔse wafa Awurade a, yɛmfa mpaebɔ ntae n'akyi ɛsiane sɛ Nyame adwuma no ɛnyɛ easy. Sɛ wɔse wɔba abɛyɛ Nyame adwuma a, yɛmfa mpaebɔ ntae n'akyi na adwuma no ɔntumi ɛnyɛ. Na sɛ biribi wɔ hɔnom a ɛwɔ sɛ ɔtwe ne ho firi ho a, ɛyɛ ɔno ne Nyame na meka no, ɔyɛ baabi afei na waba Nyamesom mu, Ɔbɛtwe ne ho afiri saa nneɛma no nyinaa mu. Onua, ka w'akoma to wo yam, na nea ɛwɔ sɛ wo ne wo de boa wo yɛn nuabaa ne sɛ, sɛ wɔsɛ wɔfrɛ Awurade a, mpaeɛ na ɛwɔ sɛ wɔde ma no. Wobɔ de ma no sɛ ade biara aka biara no a, wɔntwe ne ho mfiri ho no, Nyame no ankasa nyɛ dɛn ɛnsɔ ne mu na ɔntwe Honhom Kronkron no a wafa ɔte ne mu saa mmerɛ yi no, ɔno ankasa Honhom Kronkron na ɛbɛyɛ n'adwuma, na ɛnyɛ wo nipa dasani na wobɛka kyerɛ ne sɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ sei, ɛwɔ sɛ ɔyɛ sei. Kae wo nsɛm no a worefrɛ Awurade no, na ofitiiɛ ara na wogyaagyaa wo nneɛma nyina ara. Ɛyɛ nkakra nkakra nkakra. Ɛno nti, mmerɛ a ɔno nso afrɛ Awurade no, ade biara a wɔkura mu biara no, ɔno ankasa na nim. Honhom Kronkron no a seesei na wɔreba abɛyɛ ne ho adwuma no, ɔbɛ, ɔbɛ, ɔno ankasa bɛyiyi saa nneɛma no nyina ara afiri n'akwan mu ama afei deɛ maame no wayɛ firii ama no ahu sɛ ampa, nyamesom wɔ hɔ yi, saa a, adwuma wɔ mu. Nanso sɛ wotumi yɛ dɛn gyina pintinn a, nea wobɛhwere biara no, wobɛsane agye ne nyina ara back. Nyame. Ɔno na nnepa nyinaa wɔ ne nsam na ɔde ma ne mma. Saa. Ɛno nti nnɛ, mo nuabaa Ruth, nea meka nyinaa ne sɛ, momma yɛnnyae yɛn nuabaa Pat. Momma yɛnnyae yɛn nua a yɛfrɛ no sɛ Evangelist Asiedu a, yɛnnyae ne life mma no, ne nyamesom no a wafa no anaasɛ Kristo adwuma no a wɔba abɛyɛ no. Wɔmfa anigyie nyɛ dɛ, nkɔso nyɛ, na nkurɔfoɔ bebree bɛma ɛbɛnam ne so asakra Saa na ɛteɛ, Nyame pɛ sɛ baabi a wɔfaaɛ no ɛnnɛ wafiri hɔ nom no, Nyame bɛnam saa ɛkwan no so, wote aseɛ, ɔbɛnam ɔno n'adansedie a wɔba abɛdie so de atwe wɔn a aka nyinaa nso de abrɛ Awurade. Anuanom, ɛnnɛ mo nuabaa Ruth, deɛ meka nyinaa ne sɛ, momma yɛmfa mpaebɔ ntaa yɛn nuabaa no akyi, na adwuma no a wafa no, ɔntumi nyɛ dɛn, nyɛ no yie. Nyame nkɔso nhyira mo nyinaa. Monyɛ ade nyinaa mu ma Nyame, Nyame na ebu atɛn, ɛnyɛ nipa. Yɛ ahoɔden ntumi nyɛ dɛn nyɛ hwee. Nyame nhyira mo nyinaa sɛ moatie. Meda mo nyinaa ase. Yɛn nua baa Patricia Asieduaa, Evangelist, kɔ so ara na yɛ w'adwuma. Nyame taa yɛ w'akyi. Honhom Kronkron a Ɔka wo ho no.